Şu taýda näme üçin niýetlenip biler bular? Esasy türkmen politehniki institutynyň gurluşyk fakultetinde arhitektorlaryň hünäri boýunça gurluşyk hünärini okaýarlar hem-de ýylda iki aýlyk üçünji ýyl bolup howa çalşygy bilen öz hünärlerini. Näme üçin diňe Kärihowa görä diňe aşaky ugurdan okaýanlar öwrense bolmaýarmy? Ýok. Sebäbi esasy jaýyň düýbüni tutýan arhitektor. Esasy proýekt institutlarynda arhitektor jaýy taýýarlaýar. Eýýäm taýýar jaýyň aşaky hünärdäki şikaýatlara görä, eýýäm taýýar jaýa şoň ýyllyk üpjünçiligi çekýärler. Aşa gurluşyk hünärindäkiler arhitektordan näme gelse şoňa görä şoň hasabyny çykarýarlar, närä näçe diwar agram düşýär şeýle zat diýip. Şoň üçin eger-de ýokarky arhitektorlar şu dersi ulanmasa, Onda aşaklaryň öwrüleniň peýdasy ýok. Dersiň, ilki dersiň mazmuny. Bagt düýn Gülşirin bilen bile meni birazjyk ýanyna kynrak düşdi. Dersiň maksady, indi şol dersiň mazmunyna seredýän. Dersiň maksady, derse syn. Dünýäniň, dünýäniň ýylymyň we synlaryň üýtgemegi, şol aramdaky seredilýän soraglaryň.

Indi bu jaýlary energiýany çyzyp çygşytlamak üçin esas kadalar, standartlar we resmi neşirýatlary, şeýle hem agaýlaryň, ilki barada Türkmenistan, Türkmenistan, garşylygyny alansoň, Türkmenistana Türkiýeden nemeler gelip ugrady, gowy-gowy jaýlary gurýan. Kompaniýalar. O kompaniýalaryň esasy, esasy, proýektlerini Türkiýede etdirip geldiler. Bärik geldi welin, bärde os ekspert diýlip bir zat bar. Getirdiň, şol gün gol bolmasa, bankdan pul goýaram. Ol ýerde ogul aýtdy, çysdyp otur şeýdip. Bu näme etdiň diýerler. Men diýýär, dünýä derejesinde taýýarladym diýýär. Bagyşlaň, taýýarlasaňam men Türkmenistanda hereket edýän kanunum bar diýýär. Şoň üçinem, şoň üçinem, şoň üçinem birbada os ekspert diýilýärkä düşünmedik. Dünýä derejesindäki gurulýan jaýlar bizdäki kadadan Olary bagyşlaň diýýän iki Ýewrosoýuzyň standarty bolsa bolup geçsin meň öz men kanuna seredýän. Şoň üçin hem studentlere, studentlere dünýäde belli ýurtlaryň kanunyny görkezmeli. Birinji Amerikan, ikinji Ýewrosoýuzyň, üçünjem gitsek gitmesegem Orsýetiňki hem gapdalynda Türkiýäniň hem bolsa. Şoň üçin bizdäki bar bolan kada-kanunlary dünýä derejesine getirmeli. Şu hakda. Indi Gün energiýasy, Gün radiasiýasy we äpişgeler. Köpüň geň galmagy üçin indi äpişge köçem bar eken. Äpişge hem gaty kän goýdy. Indi jaýlaryň diwarynyň izolýasiýasy üçin netleriň materialy we olary öndürijiler. Sebäbi näme üçin şu taýda şunýançak jaýda bir kiçini ýygnagy ýa nemäni gowy saklaýar? Ýa bolmada hemmäň Türkmenistanda ösen näme üçin ýetmişinji ýyllara çenli Türkmenistanda diňe kerkişden gurulýan jaýda, a soňky döwürde Leninskiý Leningrad proýekti bir proýekt geldi, ol şul ýaly diwar beton. Şonda daşarda elli gradusda agşamçyk ýatyp görüň, şunça ýyl kondisioner işlemese näbilýändigini bilýänsiňiz.

Suwa düşmege-de sebäp galýan ýok. Düşünýäňmi? Eger şu ýerde eger bir Türkmenistanda günüň ulansak, onda biz tomus aýlarynda, maýdan, maýdan, ine, maýa çenli, maýdan sentýabryň aýaklaryna çenli bize hiç hili suwa düşmek üçin ýuwlanmadan biler. Nemäni? Gazy. Ýa doga. Indi ikinji, esasy öz alyp barýan işlerimiz.

Şuny ýaly men nemeler berdim şoňa kodlar berdim sebäbi ekonomistiki analiz etdimde. Indi bir şuňa gaty üns berin. Indi şu pul taýýarlap berýär. Şu şu gazana gazana biz bärden gowy suw taýýarlap bermeli. Arasalap bermeli suwy. Öten aýdar muňa näme üçin gerek? Kä görkezem näme üçin gerekdigini. Ine bir jaýa gelýän. Eýýäm öýdäki radiatorlar diňe bilýärsiňiz. Ine bu radiatorymyza goýulýan. Her kim öz kranyny çykyp goýýar. Şolar. Ine bu ýerim ýaşaýjylar şonuň ýaly. Ine bu ýerim gazyň bärde gaz ýakýar. Daşardan gelýän howa. Ine bu ýerim gidýän howaň gidýän filtraň ýylylygyny almak. Serediňizi. Jaýdan, jaýlardan iliňizi gezdirip gitýän jaýlar. Serediň. Jaýdan iliňi gezdirip gitýän. Şoň jaýyň diwaryndan ýigrimi, ýigrimi bäş prosent tylla sytda haryt gidýär. Oknolardan we gapylardan ýigrimi iki prosent gidýär. Binanyň üçeginden ýigrimi bir prosent, serediňiz, binany şemal atmagyndan on bäş prosent, galanlaryna seretjegimde. Indi bu bolsa, bu bolsa biziň hakyky ölçäp geçiren ölçeglerimiz. Ine şu, ine şu, şu grafik seriýa. Men gelip on minut menden artyk alandyr, meniň intek wagtym bar. Ine şu ekrany grafik boýunça, grafik boýunça. Ýa teoretiski diýip aýtsak, ine teoretiski ine şu. Ýa-da gazynyň berýän ýylylygyny daşky howanyň üýtgemegine görä Şanlap durmak. A bolsa, hakykatda, serediňiz ha, hakykatda. Serediň, daşarda otuz gradusda hem kartoflimiz işläp dur. Daşarda otuz gradus boýlar işläp dur. Men şo proýektiň başlykam Balkanabadyň, neme, Türkmenabadyň häkimine sorag berdim, okuw üçin-de.

Serediň-de, Apoza, serediň! Bu nämäni aňladýar? Haçan içide bulut hopdy, haçan köçede, haçan-da daşarda. Ol Aşgabat üçin dizaýn temperatura diýýärler, esasy daşarda. Minus on gradus bolanda, siz, tutar, togsan bäş gradus bolmaly, bäş gradus bolmaly. A daşarda on gradus bolanda, hakykatda bolsa, bizde altmyş bäş gradus ýylylyk berýär. Näme edýär adamlar? Näme etmeli? Akasiýa atyp düşýän eken. Näme üçin düşýär? Sebäbi näme? Bärde hiç kim ýüz ýyllyk eýýäm gazanyň özi ýylylyk berip bilenok. Ýöne daşarda, daşarda howa maýylka gazyň gowy ýylylyk berýär. Ine şu töwerekde-de şu hemmesi biderek, biderek ýapylan gazlar.